a ku ri na matlala mgobozi a yi ka matlala a wu hisa matlala lowa a wu kuma vana va rindzeli mgobozi ka xiku laha hi le ka gaza ya heyi na loko xihlamulawu ya kona eyi auto vosi yali yako hase mgobozi Loko.
xana xi za xa xi ri ne madzingi a ma cema nkarhi wo leha hi timhaka ta ku xi a i mudhawu vona a nga vula swona a ku se silava ya va namba a nga hetanga na five minutes Oh, damn it. se loko a nga hetanga five minutes a tlela u lava ku phapha a kuma ku ri xi dya musesi va fa va famba ku laveka mali muni 900 ya vona so mhani ta ku tekani phati leyi mi ya komba vanhu hinkwavo lava nga na manudes ma n'wina tivhidiyo ta mi nga ti endla postan sweswi vhe swi hela sweswihela vhiki ra swona sweswi i vhiki ro postan manyala malamo
leyi i xanganigen la

njhani mayingiseli
wa hleka
namuntlha a ni swi tivi ku ni ta ku hi xutela yini hi mhaka ku munhu loyi u suspendiwini so i guess i ta ku tibasisini ku i dyo- i dyohe yini um so ya ham- amukela ni khome gaza boxa um, guest ya mina gaza boxa namuntlha we all know ku i suspendiwile a ni kahle i guest namuntlha namuntlha i guest a hi mbelemeni kulobye a hi nge teketeke to tala mara mtaka Eish, swa humelela vava. yini u endli yini okay lexi ni nga xi twisisiku i ku a hi ri two mara ku suspendiwe
so eh lexi nga ta humelela ni ya i timhaka ta ku laya a ni yo pikiwa ne eh swi nga endleka mboku maybe hlangani n'wansatini na un'wani va Va- va- vafambisi Yeah. or vahumelerisi Yeah. or lava nga ti-partners Yeah. ta kwala yebo so mara ni voni va vo talo va ku heveri ni hlongo hi mhaka ku vulavula hi suku he swi ku yini swi ku yini and because leyi nga trenda ngopfu i- i- i- i video liya ya ya ya ya ti-highlights ne yes yes ya so vanhu vo tala va believer ku hi yo yi nga endla ku ni ni hlongoliwa Kasi a ku nga ri timhaka ta swona ngopfu, timhaka ta ku wun'wani wa vafambisi va nongonoko wa xitichi a a hi na vudyelana lebyinene. Kwala.
Ey! He?
Se that's why ne ku fike ka nkarhi wa ku ho faneke ku chuziwa ku va Khosa na va Mashava wa chuza vudyela lebyi a ni bya na mali byona okay byi huma masati ma ku halaka va suku impela
oh ku ri nyipi leyi ya xin'wana manana eh ze Tshek- ni hleketelela ku swi nga endlaka maybe hi ku u kwala a nga vo byela ku maybe vulavula ngopfu hi mina munhu luya mara va faka ku katse na wena wa u nga katsangi wena a ni swi tivi ku a ni hambi ni hlavelelini kumbe mi khomisana mavele xi- a xi- a xihundleni eh? swa endla kuma va byi lata kwalaho one four nine so um u titwa njhani
laha hi le kaya ka bava la a wu ye a ni nge heli and eh,
hambi tivisa namuntlha ani Yeah. vahumelerisi lava mi nga kona namuntlha loko a famba na famba
yes hi hamba zwapu ya swi management hi mm. famba zvapu mm. ya se ni vini ra moya un'wanyana ni wa ku hi fanekele hi ya tshama hasi na management ne hi sayina kahle ku loko ni na vulavula xin'wana na xin'wana ni ni va free hayi swa ku loko ni vulavula ni ta byeleteliwa ku ha mani mani u nga n'wi khumbi hi mhaka kumbe big girlfriend ya maxava mani mani u nga n'wi khumbi hi mhaka ku ri ex ya khosa wa swi twisanyana a swi nge tirhi swiya swi endla ku ri Se vulavulelo ra mina ri ri limiteka. So xin'wana na xin'wana lexi ni lavaka ku xi vulavula, ni ta xi vulavula ku suka sweswi ku ya mahlweni. Ya phela segment ya hina a yi formal. A yi formal segment ya hina.
Hi And- vulavula hi swin'wana na swin'wana leswi hi lavaka ku swi vulavula. Ende laha hi ba no fear no favour. No fear, no favor. And ne, loko a- a- vo- va nga swi tivi, va celela ni a va ni nyiki offer phela ya ku ni tale ka podcast ya ka vona ni vulavula ni vulavula ni vulavula ni nga ti pfinyingi a ni ali ku khoma mike swa vava ni mara a ni ta famba ni ya leyi ka vahisa lavaya so thank you so much celela ku va u ni vitanini onavuya ni vona layiti ra hina ri ri vuyini o fambe na malayiti kwile eh.
ka celela ha va na vona malayiti hinkwavo va na swona swilo hinkwaswo laya sa ni ri ku toloveleni sa u ri tolovele ka ndhawu ehe hayi na timaki ti u khome kona voko u ri voko ra ya ri vava a mara ri pfimbinyana so a za a ya na le ka doctor va n'wi ndla x-ray va vona ka ku na rhambu ri nga tshove mara lexi ni nga xi dyondza xona ni i ku ri ni laya ni ya vulavula xin'wana na xin'wana xi ni xi lavaka so that's why na laniwani ni ni fanele vulavula xin'wana na xin'wana lexi ni xi lavaka

mgobozi a ku ri yena lo a rhangi mahlweni a rhangela vana hinkwavo laya Eish. Matlala lawa a wu Avakhomi- hisa. avakhomi yena hi ceka luwani loko wu huma A wu hisa. khomelelini laya A wu hisa. tswatsi a wu hisa matlala lowa a wu kuma vana va rindzeli mgobozi ka xiku laha hi le ka gaza ya heyi na loko xihla- xihlamulawu ya kona Eh. eyi a wu twa hi vosi yaliya ku hasa mgobozi hiloko e se mara a ni ha moya luwa wa vu- wa vumenemene nga ri wu fambile wa ha ri lexini sweswiwani Ne. wa ha wa ha ri hansi wa ha ri ku twi nga ku nandzika ka se ku um mgobozi i father of four Mm. na two liya yin'wanyana yi nga hlayiseki yi le handle yi le Eh.
handle mi vula ku a va nge se inana ku ze va ye ka matlala sweswi Ah, eh, swi tikomisa swa boyo tsutsumela ben number one ni fo rhanga chika cheke ngo boz yo tsutsumela that's one bheki ku ya kaya swi nga ri nawini a swi nga ri nawini bheki ku mina ya kaya phela mara ni swi vona ku lowa mfowethu u ta hlupheka le loko mi nga ri kona
uya ya n'wi dzabela mali ya va sevhangi ya ngomeni hayi a lava ku dla- a lava ku dlaya munhu bocisi mhaka yo heyi ku a ku ri na nyipa yi sukini ku i mani a nga ya a ya withdraw 370 ya mugobhozi hi ku Ya sasa. Ya sasa.
i mani a nga ya withdraw 370 hi ku mali leyi a No. nga tipulani na yona 370 liyani ni hi leyi nga withdraw kota kota ku xavela nceka oh, wo mbala wa xigomatsuka na tsumani e a ku ri yo yaleyo oh, mara ne le mhaka kona i ku matlala loyi a ri kona swona a ya ti vuya like yi trendi ngopfu
hinkwaswo really kfc kasi yini lexi a xi endla ku khale ku nga dyiwi swi sweswo
sweswo swa ku dyiwa nyama hi laha lavaka ha kona swa mapelapela kumbe sweswo swa sweswo mapelapela a ni nga ta hemba vhele mgobeza wa n'wi vona ni twi ku hi u na friday problem yaleyo loko a sungula laya Yeah. a nga dya tiboncisi ngopfu mara hala kun'wana ku ya mahlweni u none ku penga misa loyi ni twi ku a- hi Eh.
hi friday ku na xigaza friday kwalaya ku rhambiwa ti-local artist ti ta ti ta perform leti nga ha ngomeni leti nga ha ngomeni u nga twi nga ri n'wana n'wanyana yeah. hey, eh, hamgopoza ku ri ya mc oh. a ku ri ya mc ka xigasa friday layaloko ah, a ku na ndha ku penga a ku na ndha ku penga se mari xi nga ni hlamarisa mm. hina hi fambi bliss boy humesi nghoma eka hala ku huma nghoma leya hayi mama cheka cini zazi sweswo hayi va nga tlhekuta Loko ri vuya. Se ri vuya hala se ni kuma ku na swo hambana xana a nga e hetisa hala kun'wana maybe ku a nga ya ngomeni blitz boy se a va a chuhwini hala kun'wanyani a nga yangi havi a nga dyangi vuswa Oh, i dye xitampa um havi a nga dyangi ene so ni ni chavisini risimu lera because a ni twa ingaku i tinsimu timbirhi to hambana hambana. Se loko ri huma, se ni twa loko ri jika, ri ku, Vereyu, ba na tsipa-tsipa, Okay, u ya tats- eka la khekhe. I vito ra nsimu leriya i yini? I khekhe. I khekhe.
Yeah. A ka ha ri thweka. A-a.
Se a ni swi tivi ku va kanganyisiwe hi yini, va vhela va ri combine-a because ni twisisa ku loko ku ri nsimu rin'we va ta va promote-i part-i yin'we. Risimu leriya a ri promote-iwi, swi fana na ku promote-iwa nsimu hinkwaro because Mama Thweka a hi yi tiva, hi endli ti-video hi yona, na khekhe loko ku tisiwa clip liya vanhu va endla etelini ve le tivhidiyo hi yona so loko ri ya ri ya huma risimu i khekhe loko ri sungula ri sungula sweswo Na matheka. mathweka ivi xikarhi se ku tsemiwa makhekhe ya ka wulisi so i don't know ku nga va ku humelelini laya kinga ine i ku vafana lavawani va va vabya ku release tinsimu all the time a hi mhaka i timhaka ta ku va chava nga ri ku va ta humeliwa hi moya fast ne so that's why all the time va fanekele va endla yini va tshama va ri ku releaseni ka risimu all the time yeah ku ri va tshama va ri relevant because swi nga endla mi kuma ku va humesa tinsimu ta five ne maybe one ku va a hit song Hit song, ya one yeah. letin'wani ti nga vi ti backup le so loko le- leri ra ha famba va tlhela va tlhela va endla yini ku humesa tin'wana Yeah. ku ri va nga va nga lose hi relevance ya vona Oh. Wa twisisa? mina ni ku maybe i mhaka record label ya vona Ku lava nga yiri- kona ku endla kanjani kasi a ni sweswi a ve le ka record label leyo yo tshuka Eh. ku va fane va maybe va nga heti n'hweti va nga releasangi hayi a ni swona tshembi. ne i A mhaka ni tshembi. relevant mara ho vo swi ri normal ku artist i fanekele tshama kha yi humesa n'hweti na n'hweti no ya mm. no naku naku vayisela vani ya a swi easy swi for vona because i doubt va tsala hansi ka risimu rin'wana ra bliss boy it's about mama mm. i love you tweka hikwatsi no tiya kwatsi progression sexualiziwa sweswo progression i swi swa one yeah

mavona so it's target either market ya vona hi eh cause malabo ba xinambula phela lamaya phela a timhaka ta ku Oh, i mhaka a- a- masalabuba a timhaka ta ku mala u release ngopfu i mhaka masalabuba ne eh ha la la la Thaku, sunside la swinene tani Ne. a mala ku swi yevuleleni ku dlaya yeah Mm, room tani yi ya ku tirheni loko so Loko u vulavula hi room wesesi ten. kwalaho touch screen wa swi tiva ku wena blaze boy or un'wana ku va tiphina hi wena u humesa 200 rand ya 3 hours mya room 10 yi chayini va ku yisa va ku yisa 17 ka byona bya mahala ka ka perform yi va yi chayi ya wena so sizoboshwa va ha to ku Oh. suspenda u na nomo nga nga ta suspend na ha ku vuyela manaja hi loyi Ah, eh loko wa ku manager ni vuya

mara leswi nga xiswona ende mina ni twa nga ku um boy sevenze i le ka sayiti ra ra ra nikisanani ra philani swa ni swi twisisi ku hayi Clutch.
angevi eh, loko mo cheka khale ni boys andze munhu un'we u tirhisa mihleketo a nga vuli viti straight ni ya loko xi ri la kanyana ndzi twa xi ku wena wena wena hi xitwini wena Xitwini wena. wena mfundhisi wena xi nawutala xikona mfundhisi wena wena wa security xikombe Wa mfundhisi vona?
n'wana na so xi va kha xi attack munhu wo karhi xi ku wena wa tsolo wena wa tsolo ma swi vona xi va kha xi nga xi nga vulangi straight xi lava ku wena u fanekele u hleketelela ku i mani the way xi tekaka tivhidiyo kona u nga twa yi nga ku vanhu va kova va Va landa hala. ka khamera se va kombeteliweni ku mi mfundhisi ku tlhaka va swa xivutiso

ma yi tsundzuka yeah loko a ta laha boys friends hikwalaho masangu n'wi tekela nhlokweni u to ka a nga pfumeli se ene xi ni tata yini a mi Yeah. kuma xi nghena xi va ka life ne xi ku lava vambirhi lavaya va timenemene lavaya Lavaya, lavaya lavaya. o hina hi swi twikhala lavaya ku ve ri vala ku joyina rivonia wena wena wena loko ni nghena va ni vitana vanhu ni va ku hey boys friends wa ku yevulani ni fika ni request she go hayi vo sava gasa boy xawaanyama
so i think problem ya boy seven ne boy seven they call a ri na
eh, na na na na va ri yini na ndhawu yi la ku dyiwa ku nyama kona ivi manager yi loko yi fika mm. yi endla ku ka yona ku duma ku tlula ka boy sevens okay ya swi make sense mhaka ku a ni ngo u nga rivali ku philani u na
u na following, u na ti-followers to tala and vanhu va n'wi rhandza and hambi na lava nga n'wi rhandziku va ta ya va la ku ya vona ku ku humelela yini laya ku swo boha ku tala mm. va n'wi rhandza na ku va pretender yini va ta ya xiza lexiya ne mm. boy sevens mm. a xi na timing ne

like munhu a nga endlangi nchumu mm. a nga vulavula nchumu na xona xo fika xi n'wi attack and nga ku wa languta ku i mani a trendaku or yini nga xi attacka loko wo mm. trenda xa ku attacka loko lava va heti ku swi vulavula ka ti-panel panel leti ta tikulu ta ka tiktok ta va mm. bot benet letiya na vo cassandra xa nghena na wena xi tisa yin'wana information e-e futhi swi paraphrase leswi a swi nga vuliwa leswiya xi swi vula ku wena wena wena Ende- wena wena and then Mm. loko wo ya ka xona mi fika mi phikizana hi marito u xi tlula ni Mm. xa kwata xi ku ni ta ba ulu mina ni ta ba munhu a- a nga ha kota ku ya tholete se i munhu un'wana wa ku ri loko u fanekele u va- u fika u engage na yena loko wo n'wi wina Mm. swi ri u rini u ta ku boha
ya se hi tirhiseliwa xikereke Eh, u ri u ta ku boha hi ulu yo tima ni yo tshuka swidomeni hileswaku leswaku swona Yeah, so ntshambana n'woti. so xana i munhu wa ku nga engage na yena na no swa swi ri hard ngopfu ku engage na munhu wo tani Wo tani, then yeah. now number one u u vula ku vo mani mani a hi vafundhisi Yeah. mara yena i mfundhisi but u le ku loko va rhuketeleni rhuketeli and a va tshama va lwa lexi chavisaka Mm. a va se tshama va criticize kereke ya yena or matirhelo ma yena or leswi a swi endlaka ka tiktok because ni twisisa ku An Ali, u nge tshami u mfundhisi yes mara wa hanya na swin'wana na swin'wana swa vutomi mara leswiya swa hlamba phela ya xo hi tlanga ni Mara he Khoza ma swi imagine nyana like mfundhisi so vo Pastor Malumani mi vona ku mhawu
yi vulawa yi vulawa yi a- ka ka public. ka public yi kha yi vula un'wanyana No. like mfundhisi a yima xitshunghwini a vulavula hi n'wanuna un'wana a ku kwatleliwa hi vavanunakuloni mm. hala ndzhaku ku pfulekile sweswo swa hlamba hlamba ya hlamba so i timhaka ta wena lava yini i relevance ne a yi lavaka ende loko lava ku yi kuma mm. u yi kuma hi vanhu lava nga le kwihi va nga le ku trendeni that time eh, that's why hi nkarhi wa bot benet na gavaza ku va holova u nghenelelini kokwana cawuke na philani u nghenelelini hinkwaswo kahle kahle wa nghenelela wa va tiva nga va tivi wa nghenelela Na sweswi Gabaza u vulwi ku ve u buka hotela ivi ku ta spiritual husband lexi ta xi ta n'wi Ku ri that time wa nkarhi wa hi nkarhi luwa wa inani wa hi nkarhi luwa wa Gabaza na Boyd Bennett Yeah. a yimelela Gabaza Gabaza, ya yes. a ku why vo G1 va nga ngheneleli va sapota Gabaza Gabaza, yeah. swi ri va mbale tiphethe vanhu valava va mbale tiphethe se wa swi vona ku a wa ha swi twisisi ku u yima ku Phetri. u yima ku ya wa- a wa- u va ka u nga ha swi tivi Yeah, se mina ni- vana a ni swi tenda ku vabye mune lebyiya bya Then- bya bya sevenza i don't know kumbe ku vuvabyi munhu byo la fame hi ndlela liya ku vi na kungu Ye- triti mavunda na boti sidwele ya a wu va tivi kumbe- okay mhaka hi leyi khosa mhaka hi leyi ku vi na boti na sesi ne a thembisi aka nkovana ya laha sesi loko a ha tshamile a kha a ti xavela byala bya yena ku ta boti A ku, Ni ku tsakela ku famba na wena le ka mina. Hi ya yevulelana. Ya. Ivi nhwanyana loyi a ku, Ni lava yini? 900 rand ya vusiku. Ya vusiku. Se loko a ni nga tivi ku buti loko a nga swi tivi ku xinambura xa 900, 900 rhandi. Ya masalabuba.
So,
a va no va rhumile, va mi khukhuriwa xo xi Ah, lexiya. lava- Se va famba va ya le. Ko- ko bokiwa kwihi ka Se loko va famba va ya le, ha ve ti fiki ti. mani endla mani endla N'wana ti mani mani endla. endla mun'wanati mani endla mun'wana ti muni endla himpela xona xisa xa xi ri ne mazingi a ma cema nkarhi wo leha hi timhaka ta ku xi a i mudya vona nga vula swona a ku se si lava ya va namba a nga hetanga na five minutes oh damn it se loko a nga hetanga five minutes a tlela u lava ku phapha a kuma ku ri xidyambu sesi va fa va famba ku laveka mali muni 900 ya vona se xi va byelsi ku a na yona lani sesi lava ku ha ni fole maphorisa mm. laha xi nga baleka xa ku withdraw 900 xi va nyiketa sesi xi famba se ende xi ri xi b one round 900 rand after karhi nyana xi kuma ku xi buyi drop Eish. he he he khosa mi xahe mali muni rhawundi yin'we la ku vona ku swikalu leswi swa fana na so u xave hi 900 rand ish
a tlhaya buyi drop ivi ivi misa luya a a tsala ka Eh, u facebook tsale yini ku boy drop ivi se A ta va ku- va vuya hi video a ku mina ni humese 1500 a nge ti 900 yena u to humese Yeah.
Mm.
1500 a fika a ba one round a vhe a phanga Yeah. sesi lava va n'wi khomisa mara u ze a- va la ta n'wi khomisa hikuva a nga la humesa mali Mm. tanihileswi a nga tirhisangiki ngopfu a nga va tirhisangiki ngopfu sesi lava ya okay ivi daya sesi lava va endla yini va famba after a kuma ku yini u na drop drop u boy drop
Services lava loko va vona ku ve le ku trendeni va endla yini va endla video ya a va zanga va jikajika va ya hala na va ku hala u nga ni va ku u poteli nga ni pengeli Yes. swa 1500 u swi kuma ku hi ku mina ni tirhini i 900 rand ene ni kumi ni kha ni nwa byala bya bya mina mina lero a wu ni xavelanga byala yes u ni kumi ni ri right Right. ivi wena u fika u ku yini u lava masalapupa Then loko hi famba swin'we ku wena u ta fika u tlela le ma swi ni ngheni helo exactly xikulu kwini ndhawu ni spend a night ka wena that side yeah eh, so xana boti lavaya vo ka nga ku tivi a imphi ntombi na vo ka nga ku tivi a diplomat na vo ka nga ku tivi ka chick tiger na Eh, tindhawu wena- letiwani ni ti tiva hi ku a ni famba kona na maxava na-
na le peaches club be ku na Hey. peaches le le- Eh, le- eh, tinda- le- le- le- le- le. loko eh, Eh, loko mi nghena he murhangeri a mi loko- xahi mali muni kasi na wa mi ntsona price na ni la compare na ni va ku xikalo xa se si lava xi le hansi kumbe xi le henhla loko u nghena ephintombi va ri maxava yi kwihi
a ka sezi a ze ka si xatile

E ka ni va ri busy na u kota a reacta miri wa reacta khoma allergy so so sister liya ne
yi endle video yi ku yona wa yi pengela na rhandi yena twa ku yona ndo yi humesini swa ku yena a nga yi tirhisanga or ka njhani a yi a yi va yi ngheni xikulu ku ve va spenda a night kwele ka yena kahle kahle mm. Ku na yin'wanyana ya le ya le Bush ne ku na masalabuba ma nga phohlisiwa so i mavonelo ma mina lama kandziyiso Ma- luwa- majirafu?
yes lama majirafu Eh, leswi ma oh, nga eh, humesa eh, eh, eh, xiswona vayingiseri mati ya jirafu loko yi lava ku nwa mati yi ri ni imlele demonstrator yi ri i milenge Yi yima yi demonstrate.
gova. so milenge leyi nga gova ni i ya nhonyani luya ku nga bu- ku nga ku nga huma Kandziyisa vuhakatimba wa bya yena yena. A- Yeah. a- a korhame A korhame. milenge yi yi thiwa le na le mara hi le bush kumbe mincuku hi le phalavura no mani hi le phalavura ni yo dyila swa bush Eh, hi le Phalavura.
ya i phalavura Mm. ka kandziyisa le- luwa loko mi ni wu languta leswi u nga humesa xiswona a ni wu vonini mi nga chava maxava mi nga chama xava ka ni mi- ni mi ni mi copela
ene na yi ta maxava swa bola wena swi leswaku ayi mo hi vuhlatswa mahlo Mo hi phela hlantswa mahlo. yi nga yi nga endle u nga yi lavi ta ta tsete ni ku ebangwana ebangani mhaka liya so Kwala kandziyisa ndhawu luwa maxavo ma yimisa voko mi ku yini loko ri mi tala ku yi vona loko ri nga mi yimisi kombe ku mi nga yi byechumi nge mi kombi
ho hayi vutomi leyi le kuteni so yi tikomba ingaku mm. hi matwisiselo ma mina va ri masala buba lamaya a ma ri fonini ya lowa mfana mm. a ni hi yena u n'wi vonini kwalayaini mm.
se laya ku na caption yeah yi komba ku ku a na ha tuvete hambi vona munghana wa wena or something, something like that swo vona munghana wa wena mm. ivi swi tikomba ku ingaku a sendeliwe view once munhu loyi a nga captioneliwa ivi mm. yena a teka video liya a teka video liya hi mm, foni yin'wanyana because mm. swa tikomba na mavoko ma tikomba na foni ya tikomba ku swilo leswiwani mm. u yo xutwa ka foni yin'wanyana yes se loko yi humesa sweswi ya vhele um yabo i munghana wa wa sipho rsa no vona rsa xi post-i ni ku xi post-i xi n'wi tag-a yalwe loko xi post-a xi n'wi tag-a vhele vanhu va kha va hleka va kha va hleka ivi then later on mfana luya a vuya a ta ku e a ni tlele ni pfuka ni tikuma ni kha ni trenda yes ivi a hlekahleka na ka ti-comments a kha a replya replya vanhu swi kha swi hleka swi kha swi hleka swi kha swi hleka and then um i think loko a ni tivi rini after nga ku vusiku byebyiya swi vi swi hindza ivi The following if not yeah the following day so i va tsala post a ku na swi ta ku vanhu vo tala a mi yi rindzerini post leyiwani ni na kha komba ku eh, mhaka leyi le xiphoriseni va n'wi tiva na munhu loyi a nga swi endla u kombela rivalelo huma na loko vo sesi luyani na yini na yini na yini but le ku hleketeni ku loko a ku wa swi tiva ku i mani a nga swi endla a hi a nga sendela munhu un'wana hi ku Yeah. swi te ku hi yehe swilo leswiya so ni twisisa ku ingaku loyi a blamiwaku e ku va swi swi humini swona no mara yena u teke kandziyiso loyi a wu sendela munhu a tlhela a captiona wa ta ku swi fana njhani swilo leswiwani ya swi fana na ku ri na side chick ya mi ba picture yes swa border koma n'wana wa munghana wa kona dikuvona ni ri na mani mani ya so i think maybe nene mitsalo nga va nyanyukini ne ehe a senda ya hey no tata xi kahle hey ya xi kahle sasekini And- U- u ti fela binyata ka facebook ya plus van'wanyani va va hlanganisa xitori lexi Mm. diamond i post uh, swi fana na un'wanyana na mina mina na yena hi vitana na vo dali chali ne so na yena nhonyani luya mfana luya u n'wi vitana dali u n'wi postini hi birthday ya yena se vanhu a va twa nga ku mfana luya i boyfriend ya nhonyani luya khaza mm. ku ri swa one day ago ivi yena se a trenda nhonyani luya se vanhu a va twa nga kasi no a hi munhu wa yena luya mm. i chomi ya yena ya mfana onto se yes male friend ya yena yeah. kuze ku ri ni kusanani ya yena a kuze ku ri boyfriend ya yena hikuva u dragwini yena mfana vanhu va ku a nge hili Eh ku beriwa xibubu eh swo taniya taniya taniya. So
mhani ta ku tekani phati leyi mi ya komba vanhu hinkwavo lava nga na manudes ma n'wina Yes. tivhidiyo ta n'wina mi nga ti endla postani sweswi vhe swi hela swilo Vhe swi leswiwani. hela vhiki ra swona sweswi. i vhiki ro post- Posta postani sweswi. manyala malamo Eish, vhe- yi vheta yi chaya ka ta ku mi ta trenda
Mina hey.
wa hepa u lava Mina? loko pa- a sandi mani u dzweni Nsondo la mani? mavele a sandi Nsondo la mani?
boyfriend Mani?
boyfriend ya wena Mani? a ndza tiva mi boyfriend ya Eh. wena Hey, a ni sukeli. a sandi A na ni ho swo vava mina. kata ku rhanga sende wo nga na mani u dzima yena ni wo ma faka moyeni

If u te ku wini a wu n'wi copeli nuna wa wena u ta copela wa van'wana. Va, vavasati va xana tilenjarey loko nuna wa yena a ri ntirhweni Yeah. a copa a Aku- senda. Aku daddy namuntlha swi so. E, a copa straight. Loko ku ri un'wanuna a va tshama ku copela ku na lama copelaka kona mavele lamaya ma A ku wena. na ka hi copi.
se ku vula mina ku ri no a ku na ku a yi copi loko u nga copela u swi la ku malava ku na lama ya kona kona yes loko ku ri kana wa ha copela u copeliwa kumbe yin'wani contract ya ma vona e ku na contract yintshwa swi va tani ni vona maxava va dzungudza nhloko xana ah, maxava mo hlangana yini ke a ta ha ngheni mina tin'hweti ti nga ri mi nga ha ma voni

mahumi manudzi njingaliya e njinga se wena ma ku hi ncopeli ka se kwaku dirheriwa ka munhu loyi a nga timanyana wa vona o vanhu a va twa hi nga ku i ri black american i munhu wa le matikweni mambe ya guys i nga mi nga u swi swo vava sandzela vanhu lava nga tlhariha so okay u ri hi nga tshiki mhaka leyo no hi tifilimara loko hi ri ku nyanganyeriweni ne no mi nga filimari kinga yeleyo loko se maphohla ni eh. ku va kinga

yi kha yi kha yi kha pfula tivhesi zi mikateko yi kha yi ku ri yi kahle kwala ximoyeni kwala maxa kha yi zuma kha yi yi kha yi nga swi tivi ku mani u dzima botlini ya swi kuma after episode yi swi kuma after episode a hi ri busy hi mani u dzima yona so guys va na ni na vutlhari Yeah. mi nga sandzeli timbara swilo leswiya sandzela munhu loyi mi swi tivaka na yena u na dignity loko mo phohla Yeah. na yena u ta luzekeriwa okay ma vona ya so a a- a tirhisa vukati because i na feel like tiposition liya position mina hi approve a ku na xirho xa munhu mi nga ta ku xitsongo xikulu i bavo mata yini? tlanga so yini ne ka video leyi a ni mavele ma cekinyekho'i ntohaka a ve leri a ri ni ku hluvutisa ku se o lava ve ri rhambu na swo boha munhu wa n'wina va le- va- va le ri cikinya Obvious.
va le ra rhambu u ta ri kuma ku i n'wana wa vanhu ra simbi u ta ri kuma ku ve
ra xixorhoxorho kumbe Osas. Ni kombela yi vakata highlights leyiwani. Ra xixo ra xorro. Ah, u ta ri kuma kwini? So, Okay. so swi ndlela leyo. Ah, eh, yeah, and At then- least nenu henlu yana ni. U vi a khensa mara ma ta ni hlekisa yini? Ka gaza ne. Ma ta ku bambetela ne. Mara ma Lomu ehenhla dzumi. ka wena. Ma ma nga delete. Ma ta ku ah, a nga tlhara n'wana la mara vo- video dyi na yona la foni. Di busy na masiku kwawo. Di busy no zuma laya. mali ta kusuka n'wanuna la a nga tirhisi nhloko ma wa ya phasa swilo leswiya u n'wi va khosatela ti wanuna loko hi ta ya ba posta ku mari wo busy ngopfu wa fanele a phasa sweswiya Mara u le- ku ri n'wana ka hina yini yini mara u busy a nga dileti mina ni vone nuna wa munhu a kha ku hi copeleni kani a tlha xavela lava nga na xikandza ka ti-comments ne na mi ni voni papa yin'wana ya principala ni yi ka yi ka ku hi copeleni ku a ni yambi ya principala principal hi le kwihi yi ku hi copeleni Prince- Eh, i principal ah, ni ta ku byela Oh. se ni ti vutisa ku ya ta vuya a ta n'wi byela se ni swi vona ku ya ne ya hi pele ne vakatimba byi tinyike matimba so i khale um swi kha swi endleka swo fanele swi ya guys so mhaka yaleyo ya ku um hi futhi um ti ti ti va rini tithoho ta hina ti vuyeli vutshan'wini okay hi ta va hi kha hi famba na hina kwalaya hi ta hi kha- ende Ha- l- loko a ku ri mina a ku ri mina i maye va ndaka ku wa ni lava a wu ni lavi nda famba hikuva a ni mi le ku ni xaviseni lani vanhu so um hi hi ta va hi kha hi ya a northwest university hi august Yes and then eh ni twi ku ve ri na vets ku ta va ku ri ti 9 ta August 16 ta August Ta August. hi ta va hi ri vets yeah then uh, September ya yi 16 2025 ku na un'we wa duma ta ku mi- august rini leswi swo swi vula ku hi ku swi hi te august ntsena hi vuya lembe leri Yo. ya okay ya yeah, so eh hi ta va hi tithot ta ta ya mahlweni ho fanela vets hambi ku u kha u nga dyondzi vets mm. va pfumela ku u ta u ta hlalele ku ri na event yo karhi okay eh hayi u nga se chuha ku va ta na matric laha mu nga pasangi matric a vets u ta nghena u nga chavi so eh i yo yaleyo then eh yele yi sithi 26 ta september

kahlata ku humelela hi titlambi
loko wa ha vula swo kombela hi titlambi eh. ni vone sign free va comment ka minki wa n'wi ta mika va ri vamale eh, va hi byela eh, yes ka mukoki a ku mukoki u rhosile xihuma ka josefa xihuma ka josefa ah. a ku miki na swo u rhosile hayi vanghana i vanghana hayi ne vanghana va tolovele loko o nghena ti-life ta mikines ta navusiku or some free Yeah. eh, va va ya ni swi swin'we. vone ka leyiwani yin'wani ya recent a ku i ku rhosa ku hafukinyana mara guys ne na question yin'we munhu wo tlala ngopfu a ri ka life swi vangiwa yini person free dya nge ka life sweswani ni nge he tiri mesi ni nga phahangi yena va ta ta- ta- ku ri etotloko u va nga tibata tolo rin'wanyani ne a wu suka vavasati pe va tiyi ku tiya Oh! u la tsundza ku ri misaluya se ni n'wi tivela laha ka meekness laya yeah ya ni tivela laha ka meekness i vanghana na n'wi tivaka a- a vo phanele ya wayini bayizisa.
nthengo a nga hembi yes bya hosta Bya- na- na vusiku, yeah. vusivulavula buba na yini na yini na yini na yini a wu patwa yi kha yi koka va ku moderator Hayi, a mi wu tivi. Lolo, se that's why u kuma ku u hi xo tala swa ka gaza swinene swi famba na swibubu ntsena Ah, futhi loko ku ri phanele ta vusiku u nge kumi kha ku plagwaniwa hi tithendara la kumbe switirhi kumbe yini ku vulavula hi ku xa loko u n'wi- loko u n'wi endla so ne ya loko ba jirafu ne yi nghena all, hi- all, all the ah, time ev- every so time hi Futhi leswi loko ku ri gaza ta yi nga vusiku. yi nga xiswona ne mara a hi hume ka leyo mara sanfri xi ni tsakisela timhaka ta ku ri xa swi kota ku phuxa vanhu va hala ka vona kahle kahle a nga na mbilu yo biha a xi na mbilu yo biha xi le ku zameni hi tindlela hinkwato
no va va yin'wanyana ni nga vona va kha va pfuka hulu ne mm. va kha va ku um imagine xongi rhanga na tirhisa vitirana ra mapela loko a a gigini a ni va ta ku welcome xongi rhangani se u kuma ku se a tirhisa vito ra yena va- ra mapela Makwini. welcome tsako rikhotso a ni ye tsako rikhotso a yi kwatini phela hulu loko mo tirhisa vito ra yena ya tsako rikhotso ya kwata na yona
se hi nge koti sweswi
hayi mina na mhaka mina hayi a yi ni twisi zulu Mm. Eh, a nge hlaveleli na loyi a lo dyela kona i vudyela bya mina lebyi A nge Ende- hlaveleli. ende- ende- ende ku na va ku ende ni voni ti-post ta hulu last, last week na vhiki leriwani kha ku ku na un'wana la ku tipfuxa hi yona hi ku u yi humesa album ya august na un'wana u le timbiteni loko ku humesa hi august i mani okay i pris rangani Oh. pris rangani dlaka u humesa I'm sure. Ya ba ni tinghoma ngo kha yi ba la. Twa clip. A ni swi tivi if album yi humile. Hmm. Na ni yo twa clip ni vona na Hulu mina itse. Eh eh mina yo vona post ka manyangatsa ku yi shekiwini album swi ku yini. Ose yi vula rhangani. Hulu mina itsemba hi ba ngoma. Hmm. Mara loko yi huma ngoma ya hulu wa swi tiva hi 12 o'clock loko yi huma ya 12 hmm. ni vhe ni yingisa album hinkwayo. Hinkwayo.

Ku na car wash laha Rhodes laya Oh, kwalaya eh, patwini eh, eh, kwalaya eh, a yi eh. lahli kwalaya patwini kwalaya ya so guys ni kombela hi xava mathikithi ya hlangana kwele kwele kwele kwele car wash kwele car wash yaleya ya ndhuma yo basa ya le Rhodes ma yi tiva mi kha mi yisa na timovha kwele mi xava mathikithi na mudaka u ta a ri kona wa boheka u nga swi lava a nga swi lavula ni nga kona u kona ni na mina laha A ya ku kona ni ya kona mi swi vone na suspendiwe na ni xutangi and hayi ku a va nga ri kona vanhu vo xuta na vona or va ku hava vanhu lava va nga senda ti CV va la ku me na mina va kona mara a ni va lavi la ni ya kona u ya kona hi ku na yena laha ya ku kona ni ya kona Se, Kahle kahle. sweswo xavani mathikithi hi ta hlangana ti 18 ta October kwele na line up line up um va sungulini ku komba ku ku ta ku ri na vo mani na mbuyelo rams n'wina mi nga n'wi tiviku mi ta n'wi tivela kweli sesi va ti-braises mi ta swi vona n'wina na vo senkimsenka o boheka ku va kona na botimiyi n'wana mhani u ta dyela Ya, wa ta- Botimiyi u le ku n'wana mhani u themendheleni. ta dyi- wa dyi wa dyi wa dyi Hi lo wa dyi wa wala dyi wa n'wini. dya No, son.
Eh, hi ta va hi ri kweli Eh, if possible ni va byela ku hi ta- ta- hi ta xuta ka ne hi ta xutela kweli na hi yini xutela kweli loko swo endla eh

Mm. i byela makula lama ya ku hi ta yi nga ri kona ku pakeni ka xitoko jojo hi 13 october so guys Yeah, mhaka guys. yin'wana yo rivala before hi famba ni i timhaka ta ku mi yiseni lan'wini ka timenemene okay ta ka gaza Mm. ni ta va ni nga ha ri kona ni ta sungula yin'wana segmente no tinyika loko nga swi lava va tshika teko yeah ho loko tinyika loko From namuntlha going forward, loko ho ka hi nga xuti, swi tiveni ku a hi kumanangi hi ku sweswi hina hi bye vona, va hi byeli hina, a hi cheleteriwi hina. Danko!